Ommi tgħid li meta kont żgħira kienu juġgħuni ħafna widnejja. Jidher li fil-widna hemm lok ta' ħafna kundizzjonijiet, fosthom infezzjonijiet.
Iva, il-widna kkumplikata għax minħabba l-funzjoni tagħha. Jiġifieri għandna tliet partijiet tal-widna, l-widna ta' barra li tikkonsisti fil-pinna u l-kanal ta' ġewwa, U dawk jiservu kemm bħala sound locator, inkunu nafu minn fejn il-ħossu ġej, u l-kanal ta' ġewwa jservi wkoll bħala speech enhancer fis-sens li jikkonċentra s-sound li dieħel għall-parti 'l ġewwa ta' widna u speċjalment qisu jenhanzja, iżid, il-frekwenzi li jaqblu mal-kliem tagħna bejn 2000 u 6000 Hertz. Mbagħad għandek il-parti tan-nofs tal-widna mit-tambur u l-għadam tal-widnejn u dawk qishom iservu bħala transformer, jiġifieri jittransformers jistrasformaw il-vibrazzjoni tas-sound ġo signal elettriku u ikabbru s-sound kważi sbatax fil-mija. Mbagħad għandek il-parti ta' ġewwa, l-iktar parti ikkomplikata tal-widna fejn għandek ngħidulu l-bebbux u l-cochlea u mbagħad il-parti tal-organi ta' korti fejn hemm ix-xagħar, il-outer hair cells u l-inner hair cells, li xogħolhom dawk ibiddlu sinjal mekkaniku, il-vibrations tas-signal tas-sound, ġo signal, ġo messaġġ elettriku għall-moħħ. U hekk nisimgħu.
Għalkemm ħafna jassoċċjaw il-widna mas-smigħ, tajjeb li nfakkru wkoll li l-widna hija responsabbli mill-bilanċ tal-persuna. Ġieli nisimgħu kliem bħal iċċaqlaq l-ilma ta' wara widnejja. Iżda x'ikun dan l-ilma?
Din importanti għax fl-ewwel domanda insejt insemmi wkoll funzjoni oħra tal-widna li hija sservi bħala organu tal-bilanċ ukoll. Għax barra l-parti li semmejt, fil-parti ta' ġewwa nett fl-inner ear hemm ukoll dik li tisejjaħ il-labyrinth u din il-funzjoni tagħha huwa biex tissinjala l-bilanċ tagħna. Allura l-ilma hemm żewġ jew jistimula ċ-ċelluli ngħidulhom il-kupula ta' fejn hemm is-semicircle canals u dawn il-funzjoni tagħhom huwa jekk jiena qed indur fuq is-siġġu jew imbaxxi rasi 'l quddiem u lura jew nagħmel hekk, dak ngħidulu angular acceleration, qed qed indawru rasna b'ċertu angolu u dak jistimula s-semicircular canals. Jekk qed inmur quddiem u lura jew fuq u 'l isfel, dak nistimulaw il-parti tal-labyrinth li tisejjaħ il-vestibule. Issa dawn importanti li s-signals li jagħti l-moħħ minn naħa waħda, widna ta' naħa waħda, u n-naħa l-oħra jkunu indaqs, ikunu jimmaċċjaw. Jekk ikun hemm ftit differenza, niżbilanċjaw ruħna u meta ngħidu jċaqlaq l-ilma tal-bilanċ nibdew naraw il-kamra ddur. Jiġifieri dik hija funzjoni integrali oħra tal-widna li tikkontrolla l-bilanċ tagħna fl-ispazju.
Il-widna tipproċessa wkoll il-ħsejjes u tgħin fil-proċess tas-smigħ. Il-partijiet differenti tal-widna jilagħbu rwol importanti f'dan. Ejjew naraw ftit kif taħdem il-widna f'dak li għandu x'jaqsam mas-smigħ.
Iva, diġà ssemmejt, mela l-ewwel is-sound irid jaħbat mal-widna ta' barra, il-pinna, li dak qisu jiġbor is-sound, jiffokah. Jidħol dak il-vibrazzjoni ta' sound kulma huwa vibrazzjoni ta' particles, dak il-vibrazzjoni ta' ħoss jidħol ġol-kanal li semmejt diġà jkun hemm ftit reżonanza għal qisu jikkonċentra l-ħoss u inzerta jaqbel perfettament it-tul u l-wisa' tal-kanal jaqbel perfettament mal-frekwenzi tal-ispeech qisu bejn 1000 u 6000 Hertz u mbagħad jaħbat mat-tambur dak jibda jivvibra u l-vibrazzjoni tat-tambur iwasslu tul dak l-għadam żgħar l-ossicles għal round għal oval window U hekk imbagħad jistimula l-ilma ta' ġol l-inerier, għax hemm ilma hemm ukoll. Dak l-ilma ta' ġol l-inerier jistimula mbagħad dak ix-xagħar li hemm fl-organ of Corti, l-ewwel l-outer hair cells u l-inner hair cells. U hemmhekk eżattament fejn ikun hemm ngħidulu transmechanical transduction bl-Ingliż, jiġifieri l-messaġġ mekkaniku jsir messaġġ elettroniku, jiġifieri u jagħti messaġġ il-moħħ. ta' xejn ftit iktar komplikat, imma pereżempju oħra li jsir fil-koklea huwa ċertu partijiet tal-koklea jistimila ruħu għal ċertu ħsejjes biss, jiġri jkun hemm dak ngħidulu tonotopicity, jiġifieri ċertu frekwenzi jistimula parti u ċertu frekwenzi tistimula parti oħra. Dik importanti u oħra hija dawk ix-xagħar mhux biss huma sensittivi għas-sound, jagħmlu ftit amplifikazzjoni, ngħidulha cochlear fire gain, u t-tielet ħaġa importanti li ssir fis-smigħ huwa li nistgħu niddiskriminaw bejn ħoss u ieħor, mhux biss bil-frekwenzi, illi l-widna sana, widna li m'hemmx ħsara, jista' jiddistingwi bejn ħoss u ħsejjes. Allura, nkunu nistgħu pereżempju mmorru xi restaurant jew mmorru xi post fejn hemm ħafna storbju, nifhmu l-ħaddieħor u mhux biss nisimgħu l-ħsejjes ta' madwarna.
Nafu kemm mal-widna hemm marbuta diversi kundizzjonijiet, li però mhux bilfors, kollha kemm huma, jaffettwaw is-smigħ tagħna. Però importanti li nieħdu ħsieb widnejna ħalli nevitaw kumplikazzjonijiet li mbagħad jistgħu jkunu irreparabbli.
Dawn, dis-sistema hija komplikata ovvjament u l-iktar part li huwa delikat huwa l-parti ta' ġewwa tal-widna. Issa din tkun sensittiva għal waħda mill-affarijiet li Sfortunatament anke Malta insibuha madwarna, l-istorbju, dak ngħidulu noise pollution. U dak ix-xahar li semmejt, l-iktar l-ewwel post fejn jagħmel ħsara huwa fuq dak ix-xahar u meta dawk nitilfuhom, nitilfu s-smigħ. U dan isir kważi minn kif nitwieldu. Jiġifieri importanti aħna jkollna t-tfal żgħar jew ma nħalluhomx jużaw dawk il-headphones li jkunu għoljin, Jiġifieri dejjem ngħid, jekk xi ħadd qed juża xi headphones, jiġifieri headphones tal-mobile phones xi ħsara jista' jagħmel? Jista' jara l-ħsara u nara ħafna tfal u llum ukoll li jkollhom ħsara. U mbagħad l-adulti, min juża tools hawn, għodda ta' li jużaw bil-pressa, power tools, min jagħmel iċ-chasing, min juża magni tal-ħadid jew magni ta' mastudaxxi, dawn kollha qed nagħmlu ħsara. Jiġifieri l-ewwel naħseb l-iktar ħsara li naraw fil-widna huwa noise-induced hearing loss, jiġifieri nuqqas ta' smigħ minħabba fl-istorbju. Tieni ħaġa rridu noqgħod għad anke ċertu mediċini, nista' jkun qed nieħdu ħafna mediċini bla ma nindunaw li jistgħu jagħmlu ħsara. Pereżempju, fl-antik konna ngħidu il-malaria tablets u u parti minnhom il-kwinin insibuha llum ġod ġod tonic. Illum saret moda anke żgħażagħ ta' età żgħira jieħdu ħafna gin u tonic, issa jekk jeżaġraw fit-tonic Dik il-kimika ġod tonic hija kwinin li tista' tagħmel ħsara fis-smigħ. Allura ngħidilhom kważi tridu tieħdu l-ġinn, użaw xi mixer ieħor, użaw xi lemonade jew ma nafx, użaw, imma mhux ġinn għax it-tonic jekk nużawh iżżejjed jista' jagħmel ħsara. Hemm mediċini oħra, ċerti antibiotics, ċertu mediċini ma nistgħux nevitawhom, imma dawk mhumiex daqshekk komuni. L-iktar komun hu l-ħsara li ssir għax ma nibżgħux għal widnejna mill-istorbju.
Tikka aktar dwar saħħtek. Aktar ma nżommu moħħna attiv, aktar hemm ċans li nbiegħdu r-riskju tal-Alzheimer's, kif ukoll ir-riskju li moħħna jixjieħ u ma nibqgħux nirreaġixxu bl-istess mod. Attivitajiet li jgħinu lil persuni anzjani jibqgħu konċentrati u ma jbatux minn telf ta' memorja jinkludu xogħol fuq il-kompjuter, xogħol tal-idejn, kif ukoll il-parteċipazzjoni f'attivitajiet soċjali. Jidher li l-qari ta' kotba, gazzetti u logħob relatat mal-kliem, bħat-tislibiet, ma jħallux l-istess effett. Riċerkaturi mill-Klinika Mayo fl-Istati Uniti spjegaw li persuna anzjana ta' 'il fuq minn 70 sena importanti li tal-anqas darbtejn fil-ġimgħa tipparteċipa f'attività